Il-ħaxix nagħtuh lill-mogħża u l-mogħża tagħtina l-ħalib. Għandna bżonn ftit taxxi tal-lili. X'taħsbu intom? U l-mogħża fiex tidħol? Għax hawnhekk ninsabu f'post fej qabel kienu jinħelbu il-mos. Jħelbu għamal ħalib biex niftehmu, u aktarx kienu joqogħdu f'daw l-inħawi. Ma mhix il-moża l-aktar ħaġa importanti, bir-rispett kollu lejha, eh? iżda il-fdalijiet li nstabu f'din iż-żona. Fl-1911, il-professur Napoleon Taliaferro, li kien ftit itwal mill-mexxej Franċiż daqs naqra Bonaparti, sab xaqq imnaqqax fil-blat fil-barriera magħrufa bħala tan-Naxxari u hemmhekk instabu diversi fdalijiet importanti. Imbagħad issieħeb miegħu l-arkeologu magħruf u ta' influwenza kbira f'Malta Sir Temi Zammit. Huma rnexxielhom isibu għadam ta' bnedmin minn żmien Neolitiku, jiġifieri jmorru lura għal ħafna u ħafna snin. U hawnhekk kien hawn midfuna madwar 70 ġisem ta' dawn il-bnedmin neolitiċi u kienu kollha intatti qishom skeletri esħaħ. Min jafx qata' ħadu xirrawhom. L-arkeologu Sinclair ukoll eh, ġi jiskava ftit u jara x'ħajsib u beda jikkollezzjona is-snin tal-bnedmin ta' adulti, ta' tfal, insomma minn kollox. U b'kollox irnexxielu jikseb Aktar minn elfejn sinna differenti. Seta' fetaħ business jagħmel dentaturi dan raġel, le le kien jaqla' xi sold. Fl-1935 kien hawn sejba oħra, ftit 'il bogħod mis-sejba ta' Taliaferro fl-istess barriera tan-Naxxari u wkoll bħal Taliaferro raw xaqq u fetħuh biex jaraw x'hemm. U f'dawn l-iskavi instabu xi għadam ta' annimali preistoriċi, fosthom ta' ċerfa fi stat ta' fossilizzazzjoni. Eh, ġifieri hawnhekk eh, kienu joqogħdu kemm l-annimali u anki bnedmin eh, minn żminijiet antiki ferm. U fosthom instabu wkoll xi ħaġar ta' żmien puniku, xi fdalijiet tal-fuħħar. Il-gvern Rrid jikkonserva dan il-post, dan is-sit, dan l-ar li nstab. U kellu ġlieda mal-privat għaliex kif għadna dawn is-sejbiet instabu ġewwa barriera. Il-privat li kellu l-barriera rrid ikompli bil-biżness tiegħu qatta l-ġebel. Allura kellhom botti bag sħiħ eh, bejn il-privat u l-gvern, minn ħajkollu raġun. u s-sentenza inqatgħet fi żmien il-gwerra għaliex dan l-għar tal-mogħoż spiċċa għar tal-balal għaliex spiċċa mimli kollu bombi tal-RAF li waqgħu fil-gwerra. Imbagħad waħda minnhom splodiet u tajret kollox mas-sema u ma kienx xar. Dalar kien magħruf bħala bur mes il-bir tal-mos. Isa, Inbaħtu fejn ġejna, eh? Ninsabu ġewwa r-raħal ta' l-imqabba, ħa naraw x'ħa joffrilna. Eh, naħseb għataw xi moża fil-viċin. Moża! Goti goti! Fejn qiegħda, ejja! We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come L-imqabba wara ħal li ilu msawwar minn żminijiet antiki ferm kif jiġdu d-dalijiet misjuba tiegħu. Dawn jiġdu l-imqabba kien popolat bleqqel ċiviltajiet li kienu jeżistu f'pajjiżna. Minbarra l-agħar ta' Burmes instabu wkoll numru ta' oqbra oħra u katakombi fl-inħawi bħal dawk misjuba f'ta' Kandja fl-1960 b'oqbra li jmorru lura għal żmien puniku ġewwa Malta. Oqbra oħra jeħduna għal perjodu Ruman u oqbra oħrajn f'diversi żoni oħra fl-imqabba fosthom f'ta' Safira u anki fl-għalqa magħrufa tal-Mejtin. Fit-triq magħrufa bħala Taħal Farruġ li mill-Imqabba tieħu għal Ħal Luqa, bl-għajnuna ta' Doctor Ashby, ġie skavat stazzjon megalitiku wara li ntlemaħ xi ġebel ħiereġ minn din l-għolja. Fdalijiet ta' annimali, minbarra dawk misjuba f'Tannaxxari, instabu wkoll fiż-żoni ta' Kandja u tax-Xantin. Madanakollu l-ikbar skoperta ta' żminijiet preistoriċi li nsibu ġewwa r-raħal tal-Imqabba hija bla dubju Dik tal-katakombi tal-Mintna. Ekku, il-katakombi tal-midna, minn jaf kem jitnu ebda l-isem, mintna, eh, ma pretendu, eh, da katakombi ux, ċimiterju taħt l-art. u jmorru lura għal madwar 4,000 sena qabel Kristu. Eh, kif tidhom ma jintnux, ma nasibx li jqogħdu jiġu hawnhekk bil-barmil u l-mob sabiex jasluhom le le. Imma kif instabu dawn il-katakombi? Is-sejba saret mill-arkeologu Dr. Antonio Annetto Caruana flimkien mal-kaptan Walter Strickland. Fuq il-post hawnhekk Kien hawn bir li aktarx kien magħmul minn xi raħħala sabiex jiġbru fih l-ilma tax-xita u jkunu jistgħu jisqu l-bhejjem tagħhom. U hawnhekk kien propju l-aċċess għal dawn il-katakombi. Fi żmien, il-katakombi kienu tliet strutturi distinti. Aktarx ta' xi familji li rridu wkoll il-privatezza tagħhom hux eh, ma xtaqux jaqsmu kollox mal-familji taħdejhom. U aktarx ukoll li bħal ma jiġu llum il-ġurnata eh, kienu jgħidu xulxin il-ġirien, eh, inta għandek katakomba, għana mel waħda jien ukoll. Le le. Eh, u allura jippruvaw iżejnu mill-aħjar li jistgħu. U għalkemm dal-katakombi huwa żgħir ħafna kumparat ma' katakombi oħra, insibu wkoll numru ta' oqbra twiqi li huma mnaqxa b'sena kbira. Somma mbagħad maż-żmien dal-familji għamlu paċi u l-katakombi ingħaqdu u aċċessibbli kollha wieħed mal-ieħor. Aktarx il daw kienu ta' xi familji eh, pagani minn żmien puniku mbagħad Ruman sakemm ikkonvertew għal Kristjaneżmu u għamlu riti tal-Mamudija. U dan kif nafuh? Għaliex fi poġew minnhom insibu agape table, mejda agape, li qabel dawk il-familjari tal-mejjet li jkunu ħajitfnu kienu jiċċelebraw it-tluq tiegħu. X'ma jiċċelebrawx l-aktar ħallilhom xi tilja wirt, ew jistaraw minn fuq daru, akka jiċċelebra kun flokom, Ma kistidnuni forsi naqla xi solt jiena wkoll. Il-popolazzjoni tal-imqabba qatt ma kienet waħda kbira, Dan għaliex ir-raħal huwa l-bot mill-Belt Valletta madwar 8 km u ħafna nies kienu jmorru jqogħdu fil-belt jew fl-irħula tal-madwar sabiex ikollhom ix-xogħol meħtieġ.

bil-motto ikun Non nisi per ardua, li bil-Malti jfisser biss bil-ħila. Dan jixhed il-fatt li l-Imqabba kienet minn dejjem magħrufa għas-sengħa tat-tqattigħ tal-ġebel fil-barrieri illi fiha. Issa jena għaddu għall-isem tiegħu minn fejn ġej l-isem tal-imqabba. Bħalma jiġri ħafna drabi bi kliem semitiku eh, li jkun ilu jeżisti għal ħafna żmien, insibu diversi teoriji u verżjonijiet tal-provenjenza ta' dan l-isem. Dawk li huma l-aktar romantiċi u jħobbu filgħaxijiet joqogħdu għall-kwiet jaraw xi film tal-imħabba filwaqt li jitgezzu u jitgħannqu mal-partner tagħhom, jitbewsu xi ftit u anki taqagħlhom xi demgħa minn fuq ħaddejhom, tant kemm jidħlu fil-film, eh? Jgħidu li aktarx l-isem tal-imqabba seta' ġie mill-kelma imħabba. Jaf jagħti l-każ ukoll li kien hawn xi nies fi żmien li kienu jiġu jinnamraw f'dal-post fl Imwarrab, peress li hawnhekk kien hawn barrieri u għelieqi biss. Skont il-Konti Ciantar, u anki Ġużè Aquilina li aktarx ma kienu romantiċi xejn, jgħidu li l-provenjenza tal-isem imqabba seta' ġiet mill-kelma Arbija qubba, jew kubba, li tfisser għatu li jgħatti xi ħaġa. Jaf jagħti l-każ li kien hawn xi binja jew struttura li kellha forma ta' għatu jew koppla, bħal ngħidu aħna t-Torri tal-Wilġa li jinsab f'dan l-inħawi, imma fuq dan nitkellmu aktar tard. Oħrajn isostnu, fosthom it-Tabib Micallef u l-Avukat Bellanti, li l-isem tal-Imqabba seta' ġie mill-verb Għarbi għabb, Qabb x'ikun? Le le le le mhuwiex il-qadd li ħafna nisa jqogħdu jiċċekkjaw sabiex jaraw żdiedu xi ċentimetru jew nofs ċentimetru wara li jkunu llaxkaw id-dieta stretta tagħhom. Qabb ifisser it-tqattigħ tal-ġebel. U minħabba l-fatt li hawnhekk fiż-żona tal-Imqabba hawn diversi barrieri u anki l-motto tagħhom jikkonferma dan, eh, nistgħu ngħidu li aktarx huwa minnu li l-isem tal-Imqabba ġie minn dan il-verb Għarbi. Eh, Allavolja ma nistgħux ngħidu b'ċertezza, eh? Ara, ara, ara, ara, ejna naqtaw fil-qasir, ejna nagħmlu bħal ġurnalisti, kif jgħidu huma sabiex ħadd ma jikwotom u jiftħilhom xi kawża ta' libell. L-isem tar-raħal tal-Imqabba allegatament ġie mogħti għas-sena ta' tqattigħ tal-ġebel. Politically correct? Le le. Fl-Imqabba kien hemm bosta kappelli żgħar, ħafna minnhom privati, fosthom dawk iddedikati lil Ġesù Nazzarenu, lil San Pietru, li ntilfet ma' żmien, lil Santa Katarina, lil Madonna tad-Duluri, lil Arkanġlu San Mikiel u tnejn oħra ikunu dawk iddedikati lil Santa Marija u l-Viżitazzjoni tal-Madonna li kienu jinsabu qrib xulxin. Il-poplu mqabbi li sa dak iż-żmien ma kienx għadu parroċċa u kien marbut mal-parroċċa matriċi ta' Bir Miftuħ, ressaq it-talba tiegħu quddiem Monsinjur Dużina sabiex jingħata titlu ta' parroċċa awtonoma u jinqata' mill-parroċċa matriċi li kellu. Da ma seħx mill-lum għall-għada, eh? Iżda kellhom jgħaddu 23 sena sakemm din it-talba tiġi mill-qwa minħabba wkoll il-pressjoni tal-kappillan ta' bir miftuħ Dumbert Manġon. Malli dan il-kappillan miet fl-1592, l-isqof Gargallo firet il-lokalitajiet ta' Ħal Safi li mqabbaw ħal Kirkop billi waqqaf parroċċa il-Knisja Koppina ta' San Ġakbu. In-nies tal-Imqabba u Ħal Safi maċċettawx din ir-riżoluzzjoni u xtaqu wkoll isiru parroċċa indipendenti. Għaldaqstant, l-Isqof Gargallo laqa' t-talba tagħhom fis-16 ta' Settembru tal-1598. Kemm ir-raħal ta' Ħal Safi kif ukoll ir-raħal tal-Imqabba ikollhom il-parroċċa tagħhom. Il-Knisja ta' Santa Marija ġewwa l-Imqabba, l-Assunta, ġiet imtella propju flok iż-żewġ kappelli li semmejna aktar kmieni, dawk ta' Santa Marija u dik tal-Viżitazzjoni. Sakemm il-Knisja ġdida ġiet mibnija, il-funzjonijiet reliġjużi kienu jsiru fil-Knisja ta' San Basilju. Il-bini tal-knisja ġdida kien immexxi minn Dun Anġ Mallia, taħt id-direzzjoni ta' Mastru Marju Briffa u t-tifel tiegħu Ġamri. Din il-knisja tlestiet fl-1689 u ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Pellerano fl-20 ta' Mejju tal-1774 bi flus il-benfattur kbir is-saċerdot Dun Karlu Zammit li għad għandu ritratt tiegħu imwaħħal fis-sagristija. Ta' min jgħid li f'din il-knisja meqjum il-ġisem mqaddes tal-martri San Innoċenz li ġie meħud miċ-ċimiterju ta' San Lawrenz f'Ruma. Il-Knisja Santa Marija fl-Imqabba ġarbet diversi ħsarat wara li ntlaqtet mill-bombi fil-gwerra. Fil-25 ta' Novembru tal-1945

Għax hekk ifisser proprju ismu. Saint Basil ħabaq. Min jaf kemm kien jagħmel pesta tajjeb fi żmienu, eh? Le, ma jiswiex għax qaddis, sorry ma nerġax. San Basilju kien teologu kbir tal-Knisja u isqof ta' Ċesarea f'Kappadoċja, fejn illum tifforma parti mit-Turkija. U tgħidulha lilhom it-Turkija kif ġie proprju hawn Malta dal-qaddis? Aktarx, għalkemm ma nafux b'mod preċiż, dak iż-żmien il-Kattolċi kienu persegwitati mill-Misilmin u jaf jagħti l-każ li kien hemm xi komunità Kristjana li ħarbet minn taħt it-tiranija tal-Misilmin sabiex tiġi propju u ssib refuġju hawn Malta. U peress li nħelset minn taħt eh, il-Misilmin, iddeċidew li iwaqqfu kappella ad unur dan il-qaddis, San Bażilju. U meta nbniet dil-kappella? Imwaħħal fuq is-salib li għandna fuq il-knisja ta' San Bażilju hemm id-data tal-1515. Iżda din id-data aktarx kienet is-sena ta' meta dil-kappella ġiet irrestawrata u mkabbra mill-istat oriġinali tagħha. għaliex huwa maħsub li l-kappella kienet ilha mibnija sa mis-sena 1486. Insibu ftit tagħrif dwar dil-kappella miż-żjara pastorali li saret mill-Isqof Gargallo fis-sena 1600 wara li din saret parroċċa. Sakemm saret parroċċa mbagħad il-knisja li ġiet mibnija għadu nur Santa Marija, il-knisja li nsibu propju illum il-ġurnata. Fost il-ħafna affarijiet li ra, l-Isqof Gargallo isemmi li kien hemm it-titular li kien ikona maħdum fuq l-injam, b'Santa Marija fin-nofs, San Bażilju fuq naħa u San Ġużepp fuq in-naħa l-oħra Għassa ta' San Bażilju, eh, biex ma jagħmel l-ebda mossa li mhux flokha. Fl-14 ta' Ġunju tiġi ċċelebrata l-festa ddedikata lil San Bażilju, il-ġurnata li fiha jaħsbu tradizzjonalment li ġie ordnat saċerdot. Wara li l-Knisja Parrokkjali Santa Marija ġiet mibnija, din il-knisja ddedikata San Bażilju naqset ħafna mill-importanza tagħha. u bdiet tintuża għal diversi affarijiet oħra fosthom il-lezzjonijiet tad-duttrina, sakemm raġgħet bdiet tiċċelebra r-riti kollha tal-quddies u r-riti l-oħra sagramentali, wara li fil-gwerra il-Knisja t'Santa Marija sofriet diversi danni, allura kellu jerġa' jinbidel iċ-change of use. F'din il-Knisja għandna wkoll zuntier quddiemha li huwa maqsum mal-Knisja biswita ta' San Mikiel, fejn taħtu jinsabu midfuna 21 persuna. U għalfejn? Għaliex il-Kungress Nazzjonali, fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi fis-sena 1799, iddeċieda li l-ebda persuna, naturalment mejta, ma tista' tindifen fl-ebda knisja parrokkjali minn dak iż-żmien 'l quddiem, u peress li fl-Imqabba ma kienx għad hemm ċimiterju, kellu jibilgħu San Basilju, u ġew jidfnuhom hawn. Illum il-ġurnata, il-Knisja t'San Bażilju tinstab fi stat ta' preservazzjoni tajba ħafna u kull min irid jista' jiġi hawnhekk u minn dik it-tieqa imbarrata bil-ħadid jittawwal ftit xemx ġewwa u fl-istess ħin jgħid ħellow 'l San Bażilju miskin, mhux iħallih waħdu, le le. Ħa nidħol ngħid talba lilu jien ukoll. Fl-imqabba minn barra l-knejjes li jħaddan insibu numru ta' binjiet importanti oħra. Fost dawn, wieħed ma jistax ma jsemmix it-Torri Vinċenti. Dan it-torri kien mibni fl-1726 mill-prijur tal-Ordni tal-Kavallier ta' San Ġwan fra Orfeo de Vincenzo. Il-prijur rid li jibni residenza sajfija għalih u għall-familja tiegħu bi ġnien u palazz magħrufa bħala ta' Torri Spero. It-Torri Vinċenti kien propju torri ta' osservazzjoni għal protezzjoni tal-familja tal-prijur. It-Torri Vinċenti huwa simili ħafna għat-torrijiet kostali mibnija mill-Gran Mastru Deredin, boli ta' madwar erba sulari. Oriġinarjament ma' dan it-torri kien hemm imwaħla l-arma tal-familja Vinċenti, u iskrizzjoni li tfakkar is-sena tal-bini tiegħu. Sfortunatament dawn ġew mitlufa maż-żmien. Fit-tieni gwerra dinjija, l-armata Ingliża talbet lis-sid tat-torri, Sir William John England, sabiex tkun tista' tużah bħala torri ta' osservazzjoni għall-attakki tal-għadu mill-ajru, minħabba l dan it-torri kien jinsab viċin ħafna tal-mitjar tal-RAF f'Ħal Luqa. Fit-12 t'April tal-1942, It-Torri Vinċenti intlaqgħet mill-bombi u sofra diversi ħsarat, għalkemm xorta waħda baqa' ma ġġarrafx. Madanakollu, l-RAF ordna li dan it-torri jitwaqqa' minħabba li kien meqjus ta' periklu għall-mitjar ta' Ħal Luqa. Fil-fatt, il-parti ta' fuq tiegħu ġiet imwaqqa' u tħalliet biss il-parti t'isfel tat-torri. Illum dan it-torri, flimkien ma' residenza biswit,

Oh, torrit kellna kemm trid kieku, kemm fadal minnhom il-problema? Għall-inqas it-torri rebbieħ, it-torri vinċenti, għad hemm nofsu fuq saqajh. Mhux bħal dan it-torri li jinsab warajja, it-torri magħruf bħala ta' wilġa, għax spiċċa kważi għal kollox. Irdum biss issa tara, veru? Dan it-torri ta' wilġa nbena fi żmien ir-Rumani, famla tonda, bħal diversi torrijiet oħra li nbnew madwar Malta fl-istess perjodu. U l-istess bħat-Torri ta' Wilġa spiċċaw irdumijiet. Fosthom insibu dawk magħrufa bħala Ta' Ġawar u Ta' Ħlantun f'Ħal Safi, Ta' Ċieda f'San Ġwann u anki tal-Bakkari fiż-Żurrieq. Fl-1910 saru xi skavi madwar dan it-torri sabiex isibu d-data li fih ġie mibni dan it-torri. U apparti minn hekk riedu jagħmlu wkoll pjanta tal-istess torri kif mitlub mill-Planning Authority. Huwa maħsub li dan it-torri nbena fi żmien il-Bronż u aktarx bħat-Torri ta' Ġawar imur lura għall-ewwel seklu qabel Kristu, ara kemm ilu, eh! Tgħiduli, Allura minn fejn ġie l-isem ta' Wilġa? Di ma nafx xi ngħidilkom hu. Forsi kien hawn xi tfajla sbejħa Rumana li kien jisimha Wilġa u bdew jgħidu li dan it-torri tagħha, Torri ta' Wilġa. Min jaf? Jista' jkun. Anke dak iż-żmien l-irġiel kienu jogħġbuhom it-tfajliet Rumani, nimmaġina, le le? Jiena ħa jkolli nħallikom, eh, issa, imma, imma qabel ma ninsewx, nieħdu l-istessu tal-okkażjoni, eh, minn quddiem Wilġa, anzi, minn quddiem it-torri tagħha, mhux hi? Fejn hu, fejn hu? Mir-raħal tal-Imqabba?